Саф һавалы урман кырларында кәккүкләрдән гомер сорадым. Җиләк җыдым чокыр тауларында, гөл чәчкәдән үрдем тәкыя. Саф күңелле халкым йөрәгенә тик яхшылык изге җыр сыя. Кошлар да бит үз оясын эзләп, кире кайта, очып, сагынып, туган авылым. Мин дә сиңа кайттым, хисләремнән ташып, сагынып. Хәерле көн, исәнмесез килгән кунаклар, авылдашлар, яшьләр, картлар, һәммәгез дә. Хәерле көннәр сезгә, ерак араларны якын итеп, хөрмәтләп килгән барчагызга да зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Тагын бер кат хәерле көн, дуслар! Менә без сезнең белән бик матур бер мәһабәт бина янына янында басып торабыз. Инде ничә еллардан бирле көтеп калынган капиталь ремонттан соң без бүген мәдәният йортын ачабыз. Ул бик тә күркәм, бик тә матур булган. Әлеге зур эшне башкарган барлык эшчеләргә, Татарстан Республикасы җитәкчелегенә, район җитәкчеләренә без чын күңелдән зур рәхмәтебезне белдерәбез. Хәзер бераз гына тарихка күз салыйк. Менә шушы мәдәният йорты ачылганнан бирле, шушы мәдәният йортын җитәкләгән, Шушында эшләп, авылның ничә буын баласын биергә өйрәткән, яшьләрне бергә туплаган, фольклор ансамбле белән Татарстанны шаулаткан, куйган биюләре белән Казан сәхнәләрен тоткан, үзенең дәртле, моңлы җырлары белән халкыбыз күңеленә кереп калган Авылыбызның дәрәҗәсен күтәргән Роза Илһаметдин кызы Логинова бүген биредә. Рәхим итегез, Роза апа, сезне барысы да күрсеннәр әле. Әлеге бинага моннан күп еллар элек нигез салынган. Аның беренче төзүчесе дә шушы авылда яши. Тау асты байлар авылында аның кулы тимәгән берәр ихата бар микән? Аның оста кулын авылда гына түгел, Мәскәү, Казан шәһәрләрендә дә яхшы беләләр. Ул, Гыйльфанов Хәмит Ногман улы. Ул бераз гына авырып киткәү сәбәпле монда катнаша алмый. Аның өчен аның тормыш иптәшен Гөлшат ханымны чакырабыз. Хәзер сүзне. Аларны, төзүчеләрне, беренче хезмәткәрләрне котлау өчен һәм клуб ачу тантанасы белән тәбрикләү өчен сүзне районыбыз җитәкчесе Айдар Фәслах улына бирәбез. Көтеп алынган
бәйрәм сезнең авылда. Бу инде барыбыз да очрашуларда әйтеп үтәбез, үзебезнең Президентыбыз программасы нигезендә эшләнгән Клуб бинасын ремонтлау программасы нигезендә эшләнгән бина бүген ачып җибәрәбез. Гомумән алганда инде, менә без Фәрит Хәйруллович белән очрашканда да, сезнең белән киңәшләшкән вакытта әйтеп үттек. Президентыбызның Утыздан артык программасы дәвам итә. Менә әле күптән түгел генә булган җыелышта да ул әйтеп үтте, өч көн элек. Икенче елларга да бу программалар дәвам итәчәк. Болар инде менә мәктәп ремонтлау күз алдында сезнең. Шушы мәдәният йортларын Яңаларын сафка бастыру, бу инде күрше Тулбай авылында, Тупач авылында безнең менә яңа клублар барлыкка килде. Булганнарын кайсылары безнең аларны ремонтлап була, я булмаса кирдән сафка бастырып була, аларны ремонтлау программасы, юл программасы, шәһәр эчендә алганда инде алар бигрәк тә Кирәкле программалар анда мәктәпләр төзекләндерү, уку йортларын төзекләндерү. Гомумән алганда, 30 дан артык программа барысы да районыбызда да эшләп килә. Киләчәктә дә менә шушы программалар нигезендә һәрбер авылда, менә монда авыл җирлек башлыклары катнаша бүгенге безнең мәҗлестә. Алар инде барыбер дә үзебезнең авылга кирәк, менә шушындый мәдәният йортлары, мәктәпләр, садиклар кирәк дип, тирә-якларын тәртипкә салып, аның бинасын гына түгел, аның хөкүмәт күпмедер акчасын бирә, безгә калган эшен барыбер үзебезгә уңайлы итеп эшләп бетерергә. Менә шушы эшләрне планлаштырып, һәрберегез үзегезнең авылда алга таба үзегезнең эшләрне күздә тотарга кирәк. Бөтен авыл белән, бөтен район белән без дә ярдәм итәрбез. Ә инде андый ниләр, биналар, учреждениеләр үзебезнең халыкка хезмәт итәрлек, уңайлы булсын, һә һәрвакыт менә шулай уен-көлке, җырлар белән тулып торсын. Бәйрәм белән барыгыз! Логинова Роза Илгамутдиновна актив катнашкан өчен диелгән. Логинова Роза Илгамутдиновна. Гильфанов Халит Нуманович.
Бу көтелмәгән минем өчен һич көтелмәгән бик зур итеп рәхмәт сезгә чын күңелемнән. Ә миңа гомеремдә ә, бүген ике зур бәйрәм. Монда өлкән кешеләр бит инде беләсез бит. Әгәр э, гомереңне бер җиргә биреп, шуңа багышлап, ул эшләгән җирем Таралып калса, бетсә, менә олыгайгач, күңелгә авыр, үзе бер зур яра, чир булып кала икән. Күп еллар бер урында эшләгән кешеләр моны аңлар. Ә менә клубның шушылай булырына башка да килмәм, беркемнең дә килмәгәндер, бигрәк тә миңа. Шулкадәре зур бүләк, шулкадәре зур бәйрәм, белсәгез менә, Һәрбер авыл кешесе, әле без бит инде менә төшкән кешеләр дә, килгән кешеләр дә, үзенең һәр авылның да үз кешеләре дә бит. Авыл тарала башласа, бу җәмәгать бик авыр яра. Ә менә хәзер, карагыз әле, без монда 34-40 ел элек килгән идек, Балкайдырия. Аннан бетә башлады. Урамнан үтсәң, монда да кеше юк, монда да кеше юк, менә үлгән кешеләр кебек йортлар иде. Шулкадәр йөрәккә авыр, мин елый торган идем, кайтып җиткәнче өйгә. Ничек болай була диеп. Мәктәп тә бетә башлады. Ә былтыр мәктәп шушылай булгач, шундый күңелем үсте, яшисе килә менә. Ышаныгыз, чын-чыннан.

Исегездә калдырсагыз иде, җитәкчеләргә дә дер инде мин күп еллар әйтергә дип кыенсынып йөргән идем, әйтәлмәдем. Беләсезме, монда бит рәхмәте менә бу олы бүләкнең мин түгел бит. Монда бит минем белән бергә йөргән кешеләр. Монда безнең худсовет дип әйтер идем Мөхәмматова Ләйсинә апа, Мәүҗиева Альфира апалар. Безнең эшкә бит алар үзеңнең кешең була, реальный итеп әйтә торган. Теге юлык айланып нитеп туда-суда китереп түгел. Ә менә синең бу төшең булмады. Аларга рәхмәт, аларның өлеше дә. Ә аннан соң инде сер түгел, минеке түгел, минеке генә түгел. Аннан соң сәхнәгә миңа ышанып, 40 елга якын миңа ышанып, минем бөтен чараларымда күңелләрен биреп катнашкан кешеләргә зур рәхмәт! Бик зур рәхмәт барыгызга да! Бу минем өчен зур бәйрәм. Мин инде үлеп бетеп бара берим үземчә, үземә кресло, но шул кадәре булгач инде бик зур рәхмәтлемен, бик зур сезгә рәхмәт!

Әллә мин әйтәм.
Өйгә беркем дә юк инде. Беркем дә юк ахырысы. Эй, мәйт. Мин әйтәм, шушы әллә әсмәбикәләрнең байлыкларына кызыгып, шул әсмәбикәләрнең баганадай озын агач кайрысы кебек шара, эй, камыт аяғы кебек кәкере кызларын малайларына алмакчы булалар, мин әйтәм.